Merħba għal din it-tielet video lezzjoni. Ħalli naraw issa kif nistgħu nittajpjaw l-ittri Maltin ehm, bit-tastiera li għadna kemm nissettjaw. L-ewwel nett intellaw in-notepad biex inkunu nistgħu niċċekkjaw fuqu. Ħalli nħarsu ftit lejn tastiera viltwali biex inkunu nistgħu naraw fejn insibu l-ittri Maltin. Mela nistgħu naraw l-ittri Maltin jinsabu f'dawn il-pożizzjonijiet għandna ċ hawnhekk, iż-ze qiegħda hawn isfel, il-ġe u l-ħe qegħdin hawnhekk. Issa din hija tastiera ta' 48 tast. Tastiera ta' 47 tast Iz-zeta minflok insibuha hawnhekk nistgħu nsibuha jew xi mkien hawn bejn il-ħ u l-enter key jew inkella taħt il-ħ xi mkien hawnhekk. Dika naturalment tiddependi mit-tastiera fiżika li jkollok fil-kompjuter tiegħek. Mela, jekk nużaw dawn it-tasti anki jekk fit-tast fiżika tiegħi mhux qed jidhru l-ittri Maltin, xorta għandi nkun kapaċi nittajpjhom. Nistgħu nagħmlu mela iċ-ċe hemmhekk u mbagħad għandna il-ġe, il-ħe u ż-ze. Mela, jekk irrid nuża l-ittri kapitali, naturalment, nuża l-istess tast imma bi shift. Mela issa għandi ċ kbira hemmhekk, ġ, ħ u ż. Mela, dik l-ewwel ħaġa li nistgħu nagħmlu. Issa, nistgħu naraw ukoll anki l-vokali aċċentati. Fil-Malti bħalma nafu fl-ortografija ma nistgħux eh, eh, eh, sempliċement nittajpjaw a u apostrofu u apostrofu kif kien isir darba fi żmien it-typewriters. Mela, biex nieħdu l-a aċċentata u l-vokali l-oħrajn aċċentati, irridu nużaw tast ieħor li huwa l-Alt GR li hawn hawnhekk, dak it-tast li qiegħed fuq il-lemin tal-ispace bar. Jekk nużaw l-Alt li qiegħed fuq ix-xellug tal-ispace bar mhux se jkollna l-istess effett. Mela importanti li niftakru li jekk irrid il-vokali aċċentati, irrid Nagħfas l-alt GR mal-vokali naturalment. Mela ħalli nippruvaw nagħmluha issa din il-biċċa xogħol, alt GR u A ħa tiġini aċċentata, E, I, O, U. Issa, l-istess naturalment jekk irrid nuża l-kapitali, rrid nagħfas l-alt GR u x-shift u jiġuni A, E, I, O, U kapitali. Mela, ħaġa oħra li rridu niftakru li nistgħu nużaw eh, bit-tastiera Maltija huma il-simboli li jidru fuq it-tast fejn suppost għandi jien iċ-ċe, iż-że, il-ġe u l-ħe. Dawk ukoll nista' naċċessuhom jiena fuq dan it-tast mingħajr ma jkolli bżonn eh, noqgħod inbiddel it-tast eh, mill-language keyboard hawn isfel. Sewwa, l-istess hawnhekk nuża l-Alt GR. Nerġa'. Mela, jekk irrid nuża s-simboli li għandi minflok iċ-c fuq it-tast, nuża l-Alt GR magħha u x-Shift biex inkun nista' nuża s-simbolu ta' fuq. Mela, Alt GR u c u ħa jġini dak l-aċċent, Alt GR Shift u c se jġini s-simbolu ta' fuqha. L-istess nista' nagħmel bil-tasti l-oħra. Mela, dan huwa kif nista' jiena ehm, nuża eh, l-ittri Maltin fuq tasti anki jekk l-ittri fil-fatt ma jidrux fuq it-tast fiżiku tiegħi.